Hanymlar we jenaplar, PUBG Mobile kassa açylym wideosyna hoş geldiňiz, sapaga getirdiňiz. Indi görşüňiz ýaly 44 sany premium sandyk bar. Şu taýdan başda näme etýäs? Malzeme sandyk diýenden 2 sany iýip başlaýas. Ýa-da näme bar görşüňiz ýaly, bokly-bokly zatlar bar. Ýöne bärde has gowulary bar. Ýigrimi üç bize bärde gowy zat çykasy ýok. Biz şu taýdan i başlaýbereli. Bärden jip paran galýar ekeni. Bolýa şu taýdan uraýaly.

we ýetmiş alty boldy. Adinoçka urýas. Geçýä. Adinoçka urýas. Geçýä. Näçe boldy? Segsen üç. Adinoçka urýas. Geçýä. We bombamyz çykýandyr. Görşüňiz ýaly. Videony halan bolsaňyz laýk basýaňyz. Pitik läkge uruň, läkge nopga jaýyň we agza urmany ýatdan çykarmaň. Dogsan üç boldy. Şu ýüz bolanda men size nädip uwazyp maşyn çykarmaly şony görkezmekçi. Dogsan alty boldy we şunuň bilen göreliň näme çykýar, kupon çykýar. Şu taýda M dördem gowy. Mmbah. M dört gowy we kostýumçygyz. Git dogan Towba etdim, towba etdim. Indi gelýäs klassiçeskiý sandyga. Nämeler bar, nämeler ýok, ony göreliň. Bam bam bam bam. We görşüňiz ýaly nakleyka çykýar. 5 sanak. Gözlük berdi, açki. We bul hem görüşüňiz ýaly. Bärdem hiç zat ýok. Munam ýene uralyň. Geç diýip bas beriň. Bir kim berenok tam. Şonuň üçin daha tolunma degenem ýok. Sadece başlamanlar barmy? Klasik diye klasik. Uraly iki sanly, iki sanly, iki sanly. Böyle uraly.

Premium sandyk hiç zat berenak. Şonuň üçin arkaýyn bolup bilersiňiz. Bu näme gerek? Garanti diýýär. Şul şul şundan bir garanti bolarmy? Garanti diýýän, munuň garantisini göreli. Näme beren garanti? Birinjide garanti berýärdim. Bä. Şuňa garanti diýýärsen. Ýop, tvoý. Munya bokly sandyk görmedim o. Ve soňky 30-ly. Munam açyk göreli. Hanımlar ve janaplar garanti näme berýär? Aý aý aý aý. Hudaga şükür seni kän indi bir oýnabak PUBG Mobile. Sebäbi öňden arkadan s**k ekeniň. Görşüňiz ýaly hanymlar we jenaplar bu wideonyň ady bir s**k çykman wagty näme etmeli. Malzeme malzeme malzeme. Ştaýny bir sanak wa. Bissimilla, issipilla diýmänkäňiz basmaly-da, görşüňiz ýaly. Bularam bolsa M416 nädip çykarmaly, men size gysgaça şony görkezip geçeýin. Garaşýaňyz bir çep gözüňizi ýummaly sag gözüňizi polny açmaly biz.
Indi sag gözi ýum çep açmaly bismillah. Bu gezek gözi sikdir git diýmeli. Dört sany premium sandyk bar. Muny hem yzygiderli geçirýär. Ýene şo bir zatlar berýär. Ýene şo bir zatlar berýär. Be. Kimkä? Indi näme edýäs? Atolýa gelýäs, atolýa. Araçlara gelýäs we şu taýda şu motory çykarýas. Dukana gitýäň, dukana. Bu motor çykaranyňa degýämi? Başda şony görýäs. Lak, lak.

Baý bow, baý bow. Bissimillarahmanrahim. Köp sandyk açyp başga ýerlere geçen wagtyňyz hanymlar jenaplar. Görşüňiz ýaly näme berýär ekeni. Özüňem ýatan ýeriňizde açmaly, ýatan ýeriňizde. Ýenem bir motor ber. Zapças ber ediňe. Zapças. Özüm iPhone-dan açmaly eken diňe. Bay motor. Dwigitel al motor däl alo dwigitel muara muara muara bay bay bay bay bay bar bereket şu taýda ulandym öýtýänä bar bereket şu taýda ulandym özä hany tüfeleme tüfeleme tüfeleme göz degmesin hany bir ýene bir motor berip göber hany näme berdi kratkajyk kratkada gowy zada o indä motor açar ýökes

Bolýa şu ýüz läliň. Hanymlar we jenaplar. Uy. 3 bay bay bay bu gün bally güni. Gördüňiz mi başda nätdiňiz şu sandyklary açýaňyz. Ondan soň gelýäňiz. Baş hem hemmesinden baş öňürti iPhone-y alýaňyz. Krawadyňa geçip ýatan ýeriňizde sandyk açalım wideosy edýäňiz. Motor ýenem berdi. Aý! Bereketli! Serdar bereketli! Ýüzde beripdir-ä. Näme gül. Toba etdim, toba etdim. Indi muny näme etýäs? Upgrade diýelim-ä. Dur, sewiýe atla diýeli. Sewiýe atla. Şuny sewiýe atla diýeli. Dur ýöne munuň reňgine zadyny. Hä, muny başda Kuşan diýeli. Kuşan boldumy? Ýoo. Fewi atla. Ýeterli mikdarda araç, gelişdirme wesi bar. Şindi gelişdir. Gelişdir! Kur-kur-kur-kur-kur-kur-kur diýe. Tamam. Ýene Fewi atla diýeli. Egzoz. Şu üýtgeýän zadyň barmy seň doganyň? Dokuz be, hany ýene atlan Sebi. Sebi atla! Kur-kur-kur-kur-kur-kur-kur-kur-kur. Amortizator diýe. Şu ýerde üýtgeýän nämäň bar seň? Gelen dogan.

Dördünjä gidip bolanokmy indi? Upgrade. Dördäm öldürip bolýar. Sewiýe atla. Atla sewiýänem. Ýoptywa. 15 gerekdi. Doganyň s**in. Muňa 21 gerekdi. Götüm tow etdim, tow etdim. Muňa näme? Nihai surat. S**in doganyň. Şoňadam otuz gerekdi. Ýop toý. Indi motor gataňysy açyk eken. Otuz alty, altmyş alty sany gerekdi. Munuň reňki näme? Stil bir diye. Dur gözüm gören ya telefonun yarkısını pon edin. Kızıl. Yani de onun kızıl. Mende kızıl yok.

Al doganyň. Iň gymmat adam şumy diýene. He. Dik git bilnäsiň. Motocycle. Yok mende bundan. Ba. Näme üýtgedendi? Bu näme? Şu boýny men. Bu näme? Iň üstdäki reňgi üýtgedip. Araç rengi diye. Iň oy. Aşağam bar eken ha.

Bu sandyk açylan videony hemmesi hemmäň dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Hoş sag boluň.